Insellmilkom jiena Peter f'isem Leazelife nilqagħkom u ntikom merħba dat-teleshopping fejn illum se nitkellmu wkoll dwar żewġ prodotti. Żewġ prodotti utli ħafna tad-dar, waħda minnhom hija ħadida tal-mogħdija. Leazelife ġabet ħadida tal-mogħdija li jisimha Free Flight għax isek Issa qed ittir il-ħadida f'idek meta inti tgħaddi. Tajjeb, din għandha wkoll bejż li huwa dan illi hija cordless, ġifieri jekk inti trid tuża biex tgħaddi xi ħaġa fuq lying board tista' tuża hekk ovvjament. Tajjeb, u hija ħafifa. Tajjeb, jekk trid tgħaddi xi ħaġa, il-wire ma jlaħħaqlekx, ma jimpurta xejn. Iftaħ dan il-lock u l-ħadida tiġi cordless. Tajjeb, u araw daqsxejn. Kif tagħmilha hawn, terġa' taqbad issaħħan il-ħadida. Tistgħu wkoll tużawha mingħajr il-base fuq l-ironing board. Għandha prezz speċjali qabel ma nuri l-filmat u l-prezz huwa wieħed fantastiku, Tellgħu Sur Direttur il-prezz hekk jogħġbok ħalli araw daqsxejn. Minn sixty nine ninety se ntuwilkom biss, min iċempel issa, forty nine ninety. Tajnielkom għoxrin ewro hekk ċum bum. Qegħdin taraw minn disgħa u sittin ewro ħa ntuwilkom biss disgħa u erbgħin ewro u disgħin ċenteżmu tal-ewro. Tajnielkom għoxrin ewro. Mhux tajjeb? Mela kif kont qed ngħidilkom, nistgħu nitilqu l-filmat ukoll, din il-Phoenix Free Flight, hekk jisimha, Phoenix Free Flight. Tajjeb, ehm, hija verament komda, tajjeb, u issa kif ħanurikom fil-filmat, araw daqsxejn, eh, m'għandekx għalfejn ħafna wires u taqqid u taqqa' fihom il-wires, il għaliex din hija cordless. Jiġifieri tista' tgħaddi l-purtieri tiegħek, tista' tgħaddi l-bedspread hekk trid jekk tkun xi waħda minn dawk li tħobb tgħaddi il-bedspread inti, il-flokkijiet, qegħdin taraw il għaliex il-bejż inti jinqala' l-wajer għalih. Eh, jiġifieri araw daqsxejn kemm hija tajba u utli din il-Freeflight. Jekk trid inti tista' tużaha ovvjament bil-base, però jien nissuġġerixxi illi tħallu l-base fuq l-eyeing board u intom tgħaddu mingħajr il-base. U mbagħad sakemm titfa' l-ħadida tal-mogħdija fuq il-base, kif għamlet din, tibda terġa' issaħħan. Qegħdin taraw Araw daqsxejn kemm hija tajba din il-Free Flight. Għandek il-qiegħ tagħha kollu bl-element, jiġifieri issaħħan ħafna, hija 2400 watts, iva ħbieb tiegħi 2400 watts, għandkom ukoll l-isteam verament qawwi, araw daqsxejn fejn ikunu l-elements qegħdin, qegħdin taraw? U għandek il-qiegħ tagħha vera non-stick fantastiku, intom tafu illi l-qiegħ hemm bżonn ikun verament tajjeb, eh?

Min iċempel issa, se joħodhom biss Forty-Nine Ninety, ħbieb tiegħi. Araw daqsxejn. Għandha l-qiegħ apposta. Għandha l-qiegħ illi mhuwiex ħa taħraq l-affarijiet inti u anke kif qegħdin taraw intom. Ma tix toqgħod trid toqgħod attent kif tgħaddi ovvjament, imma jekk għandek xi ħaġa li taħseb illi se jmullek bil-ħadida bil-free flight, le ħbieb tiegħi. Araw kemm hija ħafifa, kejjinniha u żinniha ma' ħdejjet oħrajn tal-mogħdija, hija ħafifa ħafna avolja tieħu l-ilma ġo fiha però hija ħafifa u kif tistgħu taraw għandha il-base tagħha jinqala' biex inti ma joqgħodx idejqek il-wire jew inkella tkun trid tgħaddi inti mod vertikali Xi ħaġa mdendla tista' wkoll. Araw daqsxejn. Biex iġiblek eżempju, tistgħu wkoll tistimjaw, is-sufan, is-soft toys tat-tfal, tajjeb, is-saqqijiet, intom tafu li l-isteam joqtol id-dust mites, eh? U allura ara kif qed nagħmlu aħna issa, u intom tafu li l-isteam jagħmel kollox diżinfettant tafu wkoll. U allura aħna dak li qed norukom bħalissa ħabib tiegħi. Għalhekk il-ħadida tinqala minn mal-bejs tagħha ma tibqax imwaħħla bilfors bil-wajer għax inkella tkun ristrett inti kemm fejn tista' tmur bil-ħadida. U hekk m'għandek problemi ta' xejn ħbieb tiegħi. Mela dik tkellimna issa dwar il-ħadida tal-mogħdija illi jisimha Phoenix Gold Free Flight u kif nidħlu lura fi studio jien se nurikom ħbieb tiegħi kemm hija faċli biex wieħed juża l-Phoenix Gold Free Flight milli jaqlagħha minn ġol-base. Faċli ħafna. U araw għalfejn hija tajba il-Phoenix Gold, ħbieb tiegħi, free flight, biex inti tkun tista' tistimja affarijiet li jkunu qegħdin 'il bogħod mill-ħadida tal-mogħdija, għax jekk inti mqabbda mal-wire, ikollok limitazzjoni kemm tista' tmur 'il bogħod bil-ħadida, però peress li għandha l-base tinqala', tista' anke titla' fuq il-bejt hekk trid bil-ħadida tal-mogħdija, mhi problema ta' xejn. Nistgħu ngħaddu l-purtieri, nistgħu nistimjaw is-saqq u jekk tridu tużawha bħala steamer, tista' wkoll tuża biex Tistimja xi cushions, l-iktar li tużaw tas-salott, ħa nneħħulhom dawk il-mikrobi u nneħħulhom dak id-dust mites, tajjeb, u hija komda ħafna biex tgħaddu ħbieb tiegħi. Għandha l-qiegħ tagħha xi ħaġa li ma nistax nispjega, nixtieq kulħadd jgħidli kemm taf tispjega fuq it-television u kemm naf infiehem imma għandha l-, ejja nidħlu fi studio, Sur Direttur, għandha l-qiegħ tagħha Dak in-non-stick verament speċjali. Għalhekk free flight għax int u għaddej biha isek qiegħed ittir. Tajjeb, araw daqsxejn. Kemm għandek daw it-toqob kollha biex joħroġ l-isteam. Fejn għandek daw il-lines huwa kollu l-element fejn jisħon ovvjament, tajjeb, u biex taqlagħha minn ġol-base, ara kemm hija faċli. Hekk se nwaħħalha ġol-base. Għandek cut nuts magħluq. Mela katnazz magħluq ifisser illi jiena qabbatta mal-base u aħħalta mal-base. Għandek katnazz miftuħ, kemm tressaq di, 'l hawn u 'l hawn. Hekk katnazz miftuħ, qegħdin taraw, mela katnazz miftuħ il-base ħa jibqa' fejn hu u l-ħadida se tinqala' minn ġo postha. Eh, qegħdin taraw? Mela, dik hija l-ewwel prodott illi għandi għalikom. It-tieni prodott li għandi għalikom jiena hija din il-portable vac. Il-portable vac x'jiġifieri hija vacuum cleaner żgħira illi barra li hija vacuum cleaner saħħitha ħafna tajjeb hija wkoll torċ mela għandha daw il-botos hawnhekk u jekk nerġa' ngħafasha għandha bozza fuq quddiem. U jekk nerġa' ngħafasha ovvjament tintefa' l-bozza. Issa, din hija tajba għal postijiet żgħar, għandna filmat ħa nurulkom ukoll, però qabel xejn tellgħu l-prezz, sur Sur Direttur tellgħna l-prezz jekk jogħġbok, u din ukoll minn 69.90 naqqasnilkom ten euros, hux vera, aħjar mix-xejn. Ten Euro sa llum il-ġurnata, minn 69.90 tiħduha biss 59.90, 59 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro. Din hija l-porta bil-vakk. Mela ċemplunna issa stess, narukom il-filmat, Sur Direttur tlanqa' bil-filmat hekk jogħġbok, biex naraw x'nistgħu nagħmlu fil-postijiet li nistgħu nagħmlu bil-porta bil-vakk. Mela araw daqsxejn, dawn huma vacuum cleaners kbar, illi ovvjament, Huwa xejn ingombranti biex tagħmel biċċa xogħol żgħira, tajjeb, però issa għandek il-portable vac illi tajba pereżempju biex tużawha għal ġol-kċina kuqalek xi ħaġa mal-art pereżempju, jien naf, ara kif qed nagħmlu aħna, tajjeb, tajjeb għal ġol-karozza, tajba għal postijiet żgħar, tajba jkollok kullumkien frak tal-ħobż pereżempju, mal-art tkun trid tiġbru malajr, Tajjeb, ara jaqalek xi ħaġa fuq xi biċċa mara fil-kxaxen! Kemm iko dik idea tajba, kemm ikollna affarijiet fil-kxaxen tal-frieket u skieken, ġieli mbagħad jibda jaqa' daqsxejn trab, tajjeb, u daqsxejn jinnaf tnietex tas-sarvetta forsi, tiġbor kollox ukoll, anke fuq il-sufan, tajjeb, araw daqsxejn bejn il-cushions tas-sufan ukoll, hija tiċċarġja, tiċċarġja wkoll mal-USB, se qed tiċċarġja mobile biex niftehmu, ġifieri m'għandekx bżonn wires, tajjeb, għalhekk tajba din il-portable vac ukoll, u tista' wkoll ovvjament tivvejkjumja postijiet daqsxejn eh, żgħar u antipatiċi. Għandha il-container tagħha jinsab fuq quddiem, tajjeb, għandha filter ukoll, illi ovvjament qiegħed hemmhekk apposta u jekk inti wkoll għandek xi pets pereżempju u jħallu daqsxejn jpil, ma jimpurtax aqbad il-portable vac u tneħħi kollox. Araw daqsxejn dak li huwa l-kontenitur tagħha, eh, kemm hija tajba, ħafna nies isibuha aktar komda mill-biċċa ta' tfarfir għaliex jgħidu li bil-biċċa ta' tfarfir iktar ittajjar trab 'l hemm u 'l hawn u bil-portable vac inti tista' tħalliha wkoll iċċarġjata fil-karozza għax hawn ħafna karozzi għandhom il-USB charger illum il-ġurnata u tista' wkoll tħalliha hemmhekk inti iċċarġjata għal meta tiġi bżonnha. Tajjeb? Ġifieri raw daqsxejn kemm hija importanti, ħbieb tiegħi, din il-portable vac tajjeb biex intom iġġorruha magħkom kullimkien. Ħafna nies sabuha handy wkoll għal ġol-karozza u ngħidilkom ukoll li di tiswa biss €59 u 90 ċenteżmu minflok €69 u 90 ċenteżmu tal-ewro. Tajnielkom €10 aħna wkoll. Ċemplulna issa stess to 134284 tnejn wieħed tlieta erbgħa tnejn tmienja erbgħa erbgħa. Għall-Għawdxin morru għand il-ħabib tagħna Abela illi jinsab ir-Rabat issa għandu post ġdid qiegħed fejn il-parking iż-żgħir fejn il-bus terminus kulħadd jaf issa fejn qiegħed Abela hemmhekk hemm sezzjoni wkoll tal-Easy Life fejn issibu l-affarijiet kollha li aħna nirriklamaw fuq it-televiżjoni. Mela allura kull m'għandek tagħmel għax baqa' l-aħħar żewġ minuti u nofs ċemplulna issa stess għall-porta bil-vakk U araw daqsxejn kemm tistgħu tagħmlu affarjiet u postijiet bil-portable vac. L-iktar ħaġa importanti hi li din hija rechargeable, għandha l-batteries inkorporata ġo fiha u tiċċarġjawha m'għadhiex toqgħod bilfors tuża fejn għandek plakka fil-viċin, le, m'għandekx għalfejn. L-importanti hi li inti jkollok post għaliha Tajjeb, fejn tiċċarġja u mbagħad titlaq biha fejn trid. Fil-fatt, kif ġie għadtilkom, illum ħafna karozzi għandhom il-USB charger ġo fihom u jħalluha ċċarġjata n-nies biex kif imorru jaħslu l-karozza mbagħad jaqbdu dil-vacuum u jibdew inaddfu l-karozza minn ġewwa u ma jkollhomx daqshekk ovvjament trab ġewwa u jgħalek il-frak, eċċetera, eċċetera. Ħafna nies kont qed ngħidilkom ukoll qed isibuha komda minflok il-biċċa tat-tfarfir għax jgħidu bil-biċċa tat-tfarfir It-tajjar itrab ma' kullum kien. Tajjeb, allura jaqbdu jivvekumjaw anke l-għamara, għax għalhekk għamluha żgħira, biex tivvekjukmja kullum kien. U dik hija l-porta bil-vakk għal 59 ewro u 90 ċenteżmu, flok f' 69.90, ħa ntuwilkom biss 59.90. Nidħlu lura fl-istudjow jekk jogħġobkom, għax kellimtkom illum dwar xi ħaġa oħra. Tkellimtkom dwar. Ħaditha tal-mogħdija li jisimha Phoenix Free Flight. Phoenix Free Flight kif għadtilkom tistgħu tużawha forsi min fetaħ it-televiżjoni bħalissa, tużawha jew bil-bejż, bil-bejż hekk, jew inkella mingħajr bejż. Ġifieri int sakemm qed titwi xi ħaġa tfajta hawnhekk u di qed terġa' ssaħħan. Tajjeb, inti qbadt Il-jeans pereżempju tfajtu fuq lying board, ibatt il-ħadida, qed tgħaddi l-jeans inti, tfajtu lura, libt il-jeans, tfajta min-naħa l-oħra, għandha steam qawwi ħafna, għandha n-non-stick tagħha xi ħaġa fenominali, mhu se jaqbad xejn miegħu ħbieb tiegħi, dik li rrid ngħidilkom, illi mhu se jaqbad xejn. Għandha steam qawwi ħafna u di tiswa biss, ejja ntellgħu l-prezz, Sur Reġija jekk jogħġbok, araw daqsxejn, minn 69.90, ħa ntuwilkom biss Forty-nine ninety, ħbib tiegħi. 49 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro. Tajnielkom 20 ewro. Jiġifieri jekk inti taf li wasalt biex tixtri ħajta tal-mogħdija, taf li ħajta tal-mogħdija tiegħek mhux qed toħrod stin, taf li ħajta tal-mogħdija tiegħek in-non stick marilha, antik jew mill-antiki, stainless steel, tajjeb għid ħa nixtri waħda minn għand Lease Life u taraw kif ħa toħorġu sodisfatti. Dik hija l-kelma eżatt, ħbib tiegħi. Illum preżentajtilkom ukoll żewġ prodotti oħra illi huma il-Phoenix Gold Free Flight u ovvjament il-Portable Vac. Tajjeb, din il-Phoenix Free Flight kif kont qed ngħidilkom sebuha komda ħafna il għaliex tista' wkoll tintuża mingħajr il-base, araw daqsxejn, tajjeb. U mbagħad għandna l-Portable Vac illi sebuha tajba ħafna u komda n-nies għal postijiet żgħar fejn ma tistax tidħol vacuum cleaner kbira u din hija rechargeable, ġifieri għandha l-battery u għandek il-wire hawnhekk tiċċarġja bħal mobile phone, bħal tablet, tajjeb, u mbagħad tmur biha fejn trid inti ċċarġjata fil-fatt jiena ċċarġajtha, araw daqsxejn, saħħa għandha din, qegħdin taraw, u din tiswa biss 59.90, suppost 69.90, tajnilkom 10 euros minnha wkoll. Jiġifieri fejn nistgħu aħna dejjem naqtgħulkom xi ħaġa u dejjem free delivery. Għaddi n-nhar ħin ħbieb tiegħi, jiena Peter f'isem Easy Life insemmilkom grazzi u saħħa. Ciao ciao!